Kambe hi endli vulavisisi bya kona. Namuntlha hi lava ku andlala tinhlamulo ta kona ta mayelana na xivutiso lexi a hi ri na xona tanihi chanel. Xivutiso xa kona a ku ri ku, xana Dr Thomas Chauke na Tatana Mathonsi va ha tirha swin'we ke? Nhlamulo ya kona i ku a va ha tirhi swin'we. Mi swi twisisa kahle, a hi ri va holovile, hi ri a va ha tirhi swin'we. Ku holova na ku va vanhu va tirha swin'we i swilo swimbirhi swo hambana. a va holovanga kambe vo ka va nga ha tirhi swin'we lexi xi endlaka leswaku hi ku a va ha tirhi swin'we xo sungula a ku vona interview ya vona laha a va karhi va hlamusela hi timhaka ta album ya vona leyi ha ku humaka laha va nga vutisiwa leswaku eka album ya tatana xinyori va tlangini bass guitar eka album leyo hetelela na va hlamula leswaku a va tlangangi bass guitar hambi ku ri swinepe swinene a va khatanga Kasi eka album ya Majagan ya number 35 va hlamusele leswaku a va tlangangi bass guitar na kona kambe swinepe va khatile. Xin'wanyana i ku Tatana Mathonsi va na ti-album timbirhi naswona eka ti-album letiwani Doctor Thomas Chauke a va hoxangi xandla. Xana leswi swi vula yini ke? Swi vula leswaku a va ha tirhi swin'we. Xikombiso hi ta tsundzuka nkarhi lowa Mhani Flo a va ha ri eka Xinyori tinsimu ta vona a ti tlangiwa hi Doctor Thomas Chauke naswona a ti rhikhodiwa eka studio xa Dr Thomas Chauke kambe sweswi hi ku a va ha ri ka Dr Thomas Chauke vunanga bya vona a bya ha chayiwi hi Dr Thomas Chauke se loko ri ku tatana Mathonsi va ha tirha swin'we na Dr Thomas Chauke hikokwalaho ka yini tinsimu ta vona ti nga tlangiwi eka studio xa Dr Thomas Chauke a hi ri xikolokolo a ti tlangiwi kona kambe loko ri ku a va ha tirha swin'we a ti ta tlangiwa kona naswona ku chaya dr thomas chauke loko ku ri ku tatana mathonsi a va tlanga vunanga lebyi nga faniki na bya dr thomas chauke xikombiso mi kumaka va tlanga house a hi ta swi twisisa leswaku va yi va yi chayeriwa house kun'wanyana hi mhakeni ya ku vanhu lava nga eka vona va na vuswikoti bya house kambe tatana mathonsi va tlanga vunanga byo fana na bya dr thomas chauke ende munhu la nga na vuswikoti ni ntokoto eka vunanga lebyiya hi vona dr thomas chauke hi nga rivali leswaku dr thomas chauke va ze va tlangela shoma jos va chaya tikatara ta vona eka vunanga bya shoma jos kambe eka tatana mathonsi a swi vanga tano Hambi ku fichariwa eka tinsimu ta Tatana Mathonsi a swi nga bihanga leswaku Dr Thomas Chauke va fichariwa. Sweswi a hi languteni swinepe eka ti-CD cover ta Dr Thomas Chauke kumbe eka magwangwandla ya Dr Thomas Chauke. A hi languteni ti-album ta malembe ndzhaku hi languta mayimelo ma Dr Thomas Chauke, na tatana matonstock va huma eka ti-cd cover album yo sungula a hi languteni bb bangi stulu ku nga ximatsatsa number 17 va hume miri wa vona wu vonaka hinkwawo ivi ku va na album number 18 matiendla nakona miri wa vona wu humi hinkwawo wa vonaka hinkwavo ka vona a ku na loyi a nga huma nhloko ntsena Na le ka album number 19 i mutshiveri muni nakona va vonaka hinkwavo ka vona. Hi ya eka album number 20 ku nga magidimbirhi nakona va vonaka hinkwavo ka vona a ku na loyi a nga tumbela. Eka album ya number 24 madzolonga nakona va vonaka a ku na loyi a nga tumbela na loko hi languta ni le ka DVD ya volume two. na koho va humini va vonaka a ku na loyi a nga tumbela se loko hi languta ximatsa number 36 ta swi vona leswaku ku ve na ku editiwa ka xinepe eka cd cover leyiwani kahlekahle mhaka yi laha a hi languteni ximatsa number 32 virus Khompyuta ya hloko. Hi languta xinepe xa tatana Mathonsi. Hi ta swi vona leswaku xa fana kumbe i xinepe xin'we na lexi nga ka album number 36 Xikungu. Loko u languta swi ta vula ku tekiwa xinepe lexi nga ka album number 32 xi ya editiwa eka album number 36. a ku nga ri na need ya ku xinepe xi editiwa munhu a ta va a lo vitaniwa a ta a ta khata swinepe hi leswi swi endlaka hi vula leswaku vakulukumba lava a va ha tirhi swin'we kambe a va holovanga vo ka va nga ha tirhi swin'we se ku editiwa ka xinepe a ku ri ku endlela leswaku ku miyetiwa milomo leswaku vanhu va nga vulavuli ngopfu loko se album yi ta va yi humile hikuva vanhu a va ta va na ku hlamala leswaku waye tatana mathonsi va nga humanga eka cd cover ya dr thomas chauke a swo endleriwa sweswo ntsena kahlekahle leswi leswi hi nga swi kuma loko hi karhi hi endla vulavisisi bya hina naswona hi voni leswaku swi fanerile leswaku hi ta hi ta avelana na n'wina mi nga tsala mavonelo ma n'wina eka tikhomente hi twa leswaku n'wina mi ri yini eka mhaka leyi kumbe mi angula mi ku yini eka mhaka leyi Leswi hi leswi hi nga ta avelana na n'wina namuntlha vatsonga va ka hina hi kombela nseketelo wa n'wina hikuva mi subscribe na ku va mi vona minongonoko leyi hi va ka na yona laha ka chanele leyiwani nakona tshamani mi swi tiva leswaku laha ka chanele leyi hi le xigodeni.